musi basikiri nchumu lowu ni karhele ri endla hi ku tsutsuma he i basikiri xoho lexi i mani bari loyi u endla i nga ta ku a a ni n'wi voni kahle kahle leyi basikiri i ya mehe namuntlha barile wo teke basikiri ya me ene ni n'wi tivile ku na mpfalo ya va nge ku na mavoko i yive basikiri ya mehe ni kombela ku mi ehla mi tsutsuma sweswi mi n'wi pfala xipidi kwalano ya xo xo commander e a ni ta endla tani ni ve ni kwala patweni a xapu ya mi mi khoma mi vuya na ye haleni ya Ah, mfosi, kasi sika ku commander u ri yini xi swa kona? Ah, damani wa ri mavoko ibe basikiri ra yena se faneke n'wi landza a tirhana na yena sweswi. U ri kwi mavoko ko. A ri le ku teni pato leri kwala nga yima kona. Ah, all right, a chuza. N'wi landza ku na problem. N'wi landza n'wi tlhela ka yona mali.

a namuntlha ni tangi hi nyimpi mani ni mi khomele xitafu hi ku la tikweni ra mina transport o se u yi kuma kwini bayisikiri leyi wee mfo baba swa ku ni yi kuma kwini u nga ha vulavuli hi swona a hi vulavule kunene u nyike mali ni famba yi lo tshovilo kunene u khome mali muni kwalani me ni ku nyiketa yona a ah, kasi we mfo bayitini u ri mali muni bayisikiri yako u yi kuma kwini we e u xe bayisikiri we afo va nyika kumbe nga ndloli ha u nga chavi mene mali na yoho a yi fambe sweswi ya hala kaya na ku nyike 500 yako musi u ri 500 musi ya 500 u na yoho Ai fambeni, ai fambeni. Oh, my Hey. God, nga yi tlakuli, yi le ka hansi. Ai fambeni. No, patu leri ne, hi nga tirhisi rona, a ri cinceni. Hawa we nga chava fambeni mali ni yi veke ko lani phela se loko hi cinca leri pato hi kuma njhani mali ya kona.

ibe basikiri ya memfo hawa a ni lo yiva basikiri leyi basikiri leyi ni yi thumba kun'wana la ndleleni laya a ni lo yiva ni a wu endli bare commander u lo yive munhu loyi basikiri leyi u yi thumba lani u hleketa ku ri a ni ku vonangi loko a ni ri kona hala ni ri ka yindlu hala ni mi byele ntiyiso a ni lo yiva ni loko n'wama swi hleketa kumbe miehleketo ya n'we yi nga mi byela yi mi hlamula a ni lo yiva ni yi kumela ndleleni laya komanda u ku endla bara ma n'wi twa ku mara rini munhu loyi mara u vule ku miehleketo ku penga vhele mene ni nga cinca xiyimo xa wena u nga ha fambi hi basikiri matlhari hansi wa wena

le ka khomanda laha i ta biwa na ndrweyi i ta vaviseka na ndrweyi andza swi twile mi n'wi nikile mi n'wi bile mi yisa lwasa n'wi varamisile laha i biwile ya ya la ni swi vonile n'wi varamisile laha ya i biwile ya ka swilo swi endlisa ku yini comrade i va basikiri ni ri landlwini ene i ri me a ni n'wi vona ene na n'wi vona Ah, na e lahlile moisa loya mani ah. munhu nga ku ni bat lembe leri se i mani misa loyi njhani lo vitaneriwa maphorisa kwalo e eh, hi ta twa yena loyi tshama kwalaha hi ku pfuna hi yini na e sorry mani exi ni famba na vana na ku pfuna eka ndlela leyi hinkwayo leyi a se hi ku pfuna hi yini hlamusela e i nga nge fo mi nga ni toloveli no languteka no tikomba ni ri n'anga na no languteka ni ri n'anga na no languteka ni ri n'anga bot etin'anga va tikomba a lava ku pfuniwe bot um ni na nkingha ya ku na phuvisiwa le kaya leyi puntisiwa hi ndlela yini hlamusela um lembe na lembe i ku na phuntisiwa le kaya leyi va ri na besdeya lembe rin'wana rin'wana munhu lonkulu wa ku ringana na me wa malefu a besdeya lembe rin'wana rin'wana ha u ri yini